mudhuri pane pane supermarket pane pane chikoro pane pane university so 40 years 43 years zanu pf has deliberately underdeveloped zimbabwe vanotaura kuti kwai masanction masanction sanction randoziva ini zanu pf sanction randoziva ini ndeyemason dambudzo munangagwa

We have to make sure that Nelson Chamisa is the next president of the Republic of Zimbabwe. Yes. We have to make sure kuti zvakaitika 2018 hazvidzorererwe. We can't allow our vote to be stolen again ngaapinde hake mukomana amuzive kuti zvinorevei kana tichiti ngaapinde hake mukomana tiri kuti ngatipindewo nokuti mabasa auya ngatipindewo nekuti dzimba dzauya tisaroje ngatipindewo nyika iite magetsi ngaitipindewo vana vaende kuzvikoro ngatipindewo mahospital aite mishonga yevarapi ngatipindewo kumaruva kubudirire ngatipindewo nyika yenyemwererewo mm. ngatipindewo zimbabwe ihu inowo bhora musiya takazoona musiya ndakaona chikwambo chauya chapfeka tishe takabva tadyiwa musi chikwambo patasati tauya hatakambotambawo neseneja takajigwa minjari chai musi wakautouya chikwambo bazi tikabhadharwa nemari avo musi wakauya chikwambo bazi isi nyika yese yakatongwa nemunhu ane ropa maoko murume uya ane ropa revanhu vaakauraya time yegukura hundi mm-hmm. ari minister of state security Murume uyu ane ropa reviolence ya 2008 pakafa munhu 2008 hama yangu pano pamabvuku takarasikirwa negamba ah. sergent tonderai njira zvakamubata ndokumutocha mm. ndokumuvhiya kunge vari kuvhiya mbudzi mm. sevakwasha vari kubvudza mbudzi Akanhongwa hama dzangu akakwana mukapaketi kepalenda ke5 kilograms hama dzake dzakamuziva nemabengo ekopa e aipfeka muruoko rwake rwekuruku Bochwe left hand. That is how Tondera Indira was recognized. Yeah. Makanizwa nditaura nyaya iyi kuMotlande Commission. Yes. Yes. Musi wavigwa Tondera Indira mudzimai wake akatakurwa kubva kuWarren Hills Cement na driver wemusangano ainzi joshua bakachezi nemotikari muri kuziva maisuza atanga tinawo kumusangano ayo bakacheza akasiya maindira mabvuku ndomusi watakapesera kuona joshua bakacheza they took joshua bakacheza they made that joshua that stephen jani Steven Jani vakamutora paMurehwa Center akatogara zvake achitsiya musana. He was a school teacher and an organizer of our party. Vakamuona akachekwa akachekwa akachekwa akachekwa kuchaona kuchiwese kune family one yakaurairwa vanhu 15 musi mumwe chete vana titmas mtasa kunana eagles ne kuheadland kwarusape kwakaurayiwa munhu semunhu zvamunoziva hama dzangu zvino ndo vanhu vaakutitonga nhasi Asi hakuna mambo akatonga neropa. Hakuna nyika inotongwa nemunhu ane ropa nekuti munhu mutema haafe hama yangu. The spirit lives on. It has vacated the human body is stronger than iwe wasara man. So inokurwisa. So 30,000 people killed during Gukura Hundi are not dead. That's why chese chaunobata hama yangu hapana chinobuda. Wamboedza, wamboedza ukaenda kun'anga, ukaenda kwaMpunge, ukaenda kwaOme, ukaenda kwaprofita Jeremiah, ukaenda kwamuprofita Isaiah, but zvaramba. What ten that do the right thing apologize to the people of Zimbabwe. Yes.
yes. For your role in Gukura Undi.

Yes. Wakasvitsa mambo, mambo abviswa.
So say sorry to the people of Zimbabwe for subverting the constitutional order of Zimbabwe in November of 2017. But most importantly, ita sorry kuvana vezimbabwe nekutadza kuvapa mabasa kwavaita nekutadza kuvapa zvikoro kwavaita nekutadza kuvapa mahospital kwavaita nekutadza kuvapa eh, stable economy kwavaita ukasadaro hama yangu kumagumo kune nyaya isu hatisi maprofita isu hatisi n'anga isu asi kumagumo uko hakuna kumira mushe kumagumo uko kune nyaya nokuti munhu mutema akatsamwa hama yangu and the force yetsamwa yengonzi haapfutsike mene haachiite mene zviri beta kuti urohwe so isusu mazimbabweans we have turned aside

pamombe dzemashanga dzangozvionerawo tarisai zvataita zvatiri kuita hama dzangu kusouth africa tiri kupinda mumakarwe muna limpopo tichikrosa kuti tinoedza kurarama tiri kupinda munyika yatiri kunotsvinyirwa unzi makwerekwere kana waita raki unoona basa sahudhu sasekiri kana waita raki unotengesa murestorant asi murestorant imomo unongochisenzeswa kunge dhongi kana uri mukadzi unosenzeswa pese kuseri nekuseri hauna unokompleka kumwe kwandaisafunga kuti muzimbabwe unomuona kunana stellen bosh unoona muzimbabwe ane ariko Ko muri kuitei mai? Ah, ndakauya kuzo ndakauya kuzoshaya. Kune pandakamboenda kunodzidzisa kuchikoro iko kuStellenbosch. Vamwe mai vakatoti ah, vakandimirira kupinda muhotero mangu ndakava ma 3 ndone mune vanhu muhotero mangu ndandine mwana wangu Tabu. Kuinda ah, tiri maZimbabweans vadiki. Ndotobva mabvuku. Baba wangu vanokufarirai. Ngandovafonera. Ngatorwe selfie. Selfie. Mabva kumabva kumuchuya kunoko. Zvamva biti kuZimbabwe kune nhame. Kuna na England kweva kuna na America kare. Kare waiti ukanzwa munhu achitaura shona unotomumisa kuti ah abiyanga. Uya utori shona. Nezvino unoto unotoomesa gotsi gotsi tawandisa. Ukamchoka ukamchoka ukamchoka unamo yake. Tatowandisa. ndakambokwira treni ndakambokwira treni kuamerica musango musango kuamerica so ndandine shamwari yange inonzi chris munomuziva aimboita zvebhora chris bas saka makapinda vamwe mai sobva vatora newspaper Zvino varungu vaya vanotenga manewspaper vobva vaasiya. Saka mai ava vakasikotora newspaper nereba vatanga kuita kuriverenga. Vatati kuna Chris, ah, but zviri right rikuno kutora newspaper. Ndaitaura ne neshona. Mai vaya bva vaverenga newspaper ravo. Pa next stop voti ha ah, vakwasha kwanai. Ndachizozva mamutaura. Musi wandakanyara hama. so taa mombe dzemashanga dzaichasikata all over the world kune mwe murungu akaimba johny clay kuti we are the scatterings of africa aitaura mazimbabwe mascatterings enhamo mascatterings enhamo Wanoodha matomatio wamuka na 3 am uri pakamfitsa mapurisa ouya municipal police yotora matomato iwayo mhm. wototiza mm. kumhanya mm. ko vanangu ndipewo ka mashizha angu aibvai ah, pano tokusungani mm. ndo upenyu hwacho iwo 365 days eh, pagore uchingotambura uchingotambura uchingota unosvika pastage pekuti ah, kufa kuri nani that is why the suicide rate yezvirizei muzimbabwe kune zvinhu zviviri zvaingiriza muno muzimbabwe zvataa kukunda africa yese africa yese tiri dofo Kuora hatigone, mari yedu yakaora, asi kune zvinhu zviviri zvatakukunda Africa yese. Nhamo ndo number one, number two divorce rate Hama dzinodikana tiri kurambana nokuti kana mumba musina sadza hamugarike. Kana mumba musina sadza hamugarike. Chinonzi kugona mudzimai hakusi kumurova, unogona kunge uri monya. asi kana usina kupa mukadzi sadza hapana zvauri hausi moni so divorce rate has gone up indiri gweta kaini pese pandotoona muchato pese pandotoona muchato kuti vari navo vari kuzvitiriko because two years later hazva zvapesana zvinototanga musi wacho wemuchato iwoyo Best lady akutoda muchadzi. Amene wamwe anonzi mama groom party amene munovati prince. Vanonzi chivai vai vanhu. Vema African wedding vanhu vasikana vai vanenge varipo vaya. Roora squad.
Roora squad.
Ah roora squad arina kunaka mai. Roora squad rokwaturira. Utsabura. Roora squad. Aunopera. unozoona murume wako apa screen cover yebest friend yako kuti koindava zvoda hai ndepaipai pamuchato da but musi wangu wakapfeka red dress inhamo iyoyo totodiniko hama dzangu chekutanga ngatirejistei kunovhota pane vamwe vari kuti baba Vari kudzoswa vasina zvitupa. Ipai mafoni kune vakomana vangu ndawe nhasi ndave ndakakwani. Ndina kansela Charumbira kids sumdzai maoko vakuone. Yes. Ishumba hasi pambu iyoyi. Vakabva kwamakate kwamutoko. vakadzingwa vaba mombe ndokusvika masvingo vakaona kuine hondo yanemana namugabe ndobva vasapota vakasapota mugabe kano nemana vakasapota nemanwa eh, sekuru venyu vamazopiwa munda vapiwa munda vavazoti a ah, hatidye chekupamba naashumbawo ndopanobva shumba ari pano dai ine nguva dai kutaura neuye anozviti shumba murambi uyu aibawo mombe ka sekuri vakadai kuti vhingi vhingi zvino achiri kungobana nhasi ashumba murambi nanhasi uchiri kungoba hama yangu so chekutanga voter registration chechipiri toda kuita madhoti dhomo panapa panapa matishet mamwe makapiwa nezuro panapa zeduri kuti zed uya Let us not be intimidated. Handiti ingazavi inopfeka wani haisi mhaka kuti vamwe vanoenda kuchechi yeanglican vamwe vachichienda kuchechi yeroma handiti vamwe vachiendawo kuchechi yewapusa wapusa mm. ukaona achiri kuenda kuchechi yewapusa wapusa unongoti hama yangu uri kutsvagei uya kune vamwe pabhanana ipapaka paorange crash ipapaka pamazowe ipapa payelo ipapapo tiri wero zvedu nanero wedu payero ipapa tiri wero nanero panumber plate zvino ndakanzwa rovada kuti panumber plate aite yeblue ndakanzwa kuti vakati tinezimbabwe yakupfeka blue yadzimbari iyo kudyiwa iyi kune zvinhu zviviri zvinodyiwa muno muzimbabwe zanu p f nedynamos mudhibhari

Mfana hasati amboona anenge achingoti chele chele namai vangu my own mother vanosapota chele chele zvino kana yahwina musi iyoyo vakakufonera so vanokubvunza kuti ah, nai baba watawanda bhora rafamba sei ndoti hakwanaini asi musi watinovatya Toda mchembere ko zvafamba seko asinawo nechele chele. Vanhu vaita BP vane shuga. Kusoko kwavapfudza zvebhora vanhu vaita BP. So hama dzangu tiri kuenda kubaya election iyi musi wa 26 kuti ndopedza imwe nyaya musha wapinda Zongororo musapinda dafi. Dafi rinonzi dhundirasi dhundirasi. Dhundirasi abva ashanda nemukoma wake munangarwa vatora pati yedu. Vatora harvest house. Vatora maMP. Bato ramakanzera. So we have to settle the score na Douglas Montour. Yes. We have to go and show kuti guru hombe ndiani. We have to go and bury Douglas Montour. Yes. Tamusira zvitsvuku izvozvo. a president wemdc iyo mdc nyanga mdc zvikwambo kune zvikwambo kwakuyako zvinyanga wakamboona chinonzi mudzuri chi chinonzi mashakani kochimbuya kochimbuya unoona sutu yakafuta so nemushonga pana so mwari atibatsira hama dzangu mm. izvi zvaitika apa izvo mm. zvatibatsira because tacleana tacleana house mm. unopinda mumeeting memeya vamwe vanhu vachikunyora chaizvo manotsi kuri kunyorereko manotsi because kune vakwavari kuripota that's why patakatamba game izi hazvina kumbolika patakatanga game izi

vakaenda so when you are when so we need to settle the score we need to kill douglas mondora once and for all but ultimately the election is about poverty nhamo yako it's about unemployment kushaya mabasa it's about homelessness it's about nzara it's about infrastructure yakaora it's about vana vako hama yangu ndoziva vabereki munoita zvandoita nyika kuti ndinomuka so ndotarisa mwana wangu chakobiti kuti achararama upenyu hwakaita sei naemarson dambudzo munangano yes vazhinji munoswera muri panapa unotonamata kuti mwana womwe anditoti azoendawo panzira kuchengeta matomati i want him or her to heaven a better life than me. So this election is about our future, Amazang. This election is about the future of our children. nekutiwo isusu kana tachembera togarawo zvakanaka mugandii so hama dzangu dakusiyira mashoko ekuti Chiva apostle weshanduko. Chiva apostle wekusumudza Zimbabwe. Chiva apostle weshanduko. Pati yedu taidzosa kuma citizens. Inonzi Citizens Coalition for Change. Citizen zvinoreva kuti ndiwo wakanyanga chinhu chako. Citizen zvinoreva kuti munhu. PaChiswahili vanoti wananji, wanjiku, walala hoi. Isusu pachikorekore kwedu kunoti tototi abiyanga. Abiyanga. Chinhu chedu ichi. Yes.
So musi wa 26 March 2022 nemuna July 2022 2023 tiri kunoisa vachamisa july 2023 march 22 tonoisa makansela edu akadzingwa nadundras naemerson munangagwa tapedza nyaya pane vasina kuona matishet hofuri kupi uya ukuone samask vakuone Sandikira hako ndakavaccinate. Mu vaccinate hama dzangu. Mwana aka vaccinate pa. Yes. Sumdai maoko. Eh nda uno vaccinate kwa. Uyu murume uyu akanaka ari pa side pangu. Vakadzi musamutarisa sterek boys akaroora. Ndaona vamwe mari muchonyora zita. Ndiye mkuru wemusangano wedu kuno. Sandoda kuti vasina kuwana ma t-shirt nhasi nanezu narimwe zuro nanhasi monyoresa zita rake handiti ka asi murume uyo akanditaura kuti handikupe t-shirt yangu usina kuregista kuvhota vataurirereki ndokubatira kanonetsi
hausi kuzowana t-shirt kana usina 2023

A new great Zimbabwe. One, one people, one, one vision, one, one nation. A new great Zimbabwe.
One people, one vision, one nation. Correct. Achita kuhono. Ingono. Ingono.
Ingono. Hama dzangu. Matishets, matishets aripo. Asi t-shirt haivhote. Chinopinza president chamisa muoffice haisi t-shirt.

Shanduko muZimbabwe kwete pfuti we believe in peaceful change chandinokutendai nerudo rwenyu rwamunoramba muchirakidza kuna baba chamisa nesu vamwe vatungamiri vemovement yedu movement yedu yeyelo movement yedu yakatangwa nevashandi muno muzimbabwe vana mogetsangirayi vana gibson sibanda our proud movement Tachida maitiro takupfeka yero but oh change change yese inouya nekuchinja zita hani munoziva izvozvo jacob akatochinja zita rake kunzi israeri kune murume ainzi so aiponda vanhu musi wakapondwa stephen so ndiye anga akabata mabhachi evarume vaiponda asi akasangana nazvo achienda kudamascus mangwana akafuma abofu Mangwana akafuma akunzi Paul. Saka movement yedu yachinja zita yavhunura. Takupinda mu tabva mu Moses moment ya Morgan Tsvangirai. Tapinda mu Joshua moment ya Advocate Nelson Chamisa. Nokutenda hama dzangu. Muve nenguva yakanaka. Muchengete madzimai enyu. Muchengete varume venyu. muchengete vana venyu taku new movement makuhwa tichada